Ase engencho nkonyora abana basira, nanyora abana basira, nanyorire abana mpaka batano. Omong'ina oyio ekero bagenda bakora omong'ina okomoboria, Ing'aki ore nomwana bw'esukuru? Ng'a yaye twachete amatanga, ng'a omwana oyo ee, ng'a ng'ina eya yakare kericho, bono are ase baba omwabo, bono rende togaacha nere nabo tore iga iga taramoira sukuru. Basire ndakabwata tokamoseria. Na baare gokanigwa kabisa ng'a tabase gocha bakore obosani nomwana oyio. Bono akamoragwa kane nkare ngancheti. Bono rende tokaborwa bono omanyete omonto oikire emiaka ekabira eria bono intwe nabo twatemete gokana. Bono tokanyora osirire nomwana oyio, na omong'ina one nere oteemire korigia omwana oyio. Mwancha omorigereria, naende chingaki chingiya rituko ria Ejumatano twasoire ase ebinyoro, buna ere botambe egasi yaito na ogotaara ebinyoro ime ya Gusii. Erinde erio ogokoretera aria agendererete, twabire togokora chistori chinyinge, echinde abande mwakonyekire Na Nyasae nagenderete gotobwatesia, erinde rigokonya egesaku gitu ki'omogusii. Rero nigo twaikire ase chinsemo chia nyabworoba. Nyabworoba iga ere ase Gwodiasensi, econstituency Ngitutu Chache North, ecounty ya Kisii. Nyabworoba teri ngeni ase abanto abange, moyemanyete, ekiagera yabeire kegokorwa chistori anene ase okogwa kweriraba, engaki y'embura, Igo tari asare ageni mono, nkagerete ng'a abange baino mwaigwere erieta buna erio. Twachire aiga, omogano nore aiga, totagete korategerera, naende abagusia asemore, gaki tokonyane, erinde erio konyora richibu. Ogochaka namarieta ng'aki okorokwa? Nkenyore gena gekorokwa bado nyabworoba? Nyabworoba. Nyabworoba ogochaka namarieta. Alafu tu, otuerese omogano bw'enka yao, challenges kwabere kogoetera gocha gocha, mpaka ekero yaikeretwe omwana oye agosira korwa nkaye iga omwaka oyomo, ng'aki kwabeire gokomorigia, naende nkaigwa aikire buna togokwana iga. Chaka namarieta. Marieta ankoro Kurusi kwamboka Mogare, enkaga ere nyabworoba agaiga. Igo nachandekire ase eng'encho Y'oborwaire narwarire, narwarire gocha, gocha, gocha, ase eng'encho nkonyora abana basira. Nanyora abana basira, nanyorire abana mpaka batano. Bono yaikeire, Nyasae bwanchire, ontigeire aba, nanyo, natigaire nabana babere. Bono abana abwo babere, omwana oyomo ochire esukuru, ekero achire esukuru, rituko riarenge ria Jumaine, omwana akagenda esukuru. Ekero agenda esukuru akairana gocha aganteima ama chibesa nase erigu. Nkamotebia yaya konakorigereti igoro naende gachia oteyie abalimu nchiche chitoke mambi. Bono ekero agenda esukuru nganyete ng'a omwana ngocha are lunch ebabwate amatemo ngachi koganya omwana ache omwana akanga gocha. Egaikera chinsa saa nane Ngosoka paara nkorora ng'a omwana o yaande igaenda ase omosa abasani baye oragere ororo, ngachia koganya mpaka saa kumi. Nkochia goeta paara nkoboria abana bande ng'a mwandoreire Mika akorokwa Mika mogare nyang'au. Akamanya gontei ng'a ririba aserigwe chibesa igaika esukuru pureki omomura onde okorokwa Omariba oiche omopiki bagenda nere. Ekero nasoka paara Naika abwo ase abaibori, nkaboria ng'a, Ng'ai Omariba agenda? Ng'a Omariba agaimoka ogenda, ateba akoenda Nairobi gose Mombasa. Bono ngasinyu ng'a inki omwana oyio arenge koimokeria omwana one omomaima nere okong'ira nyomba, timbwati maegana bosio, ase eng'encho igo nchiandegete mwana onde taiyo mbwate agantiga egetii igoro. Bono ngochia koboria abaibori motakondigeria omwana oyio oino, erinde andetere omwana one, ogoteba intwe ntobwati suguri ende, genda rigia omwana oo. Ngaimoka ngasoa ase abagambi, ngasoa konya koripoti, abagambi bagantebi genda oripotie obwate chiopi, Nkabwata eopi, ngotebia abagaambi gaki, Inkonye mombwatisie omosiigo oyo. Ogoteba, Bono ase yaikeire, nchia erende teiyo ogende origie esimi y'omomura oyio, erinde nari toragokonye. Bono nkachia kweboria ng'a, Yarenge gotoka ng'a gaki onye ne chibesa motaete, karankonye omochando oyio? oere chibesa chimanye korwa maega. Bono oo nchandegete, tindi korara maega na gose timbwati, igo nkorera ngotebi nonya na abaminto ng'a gaki nachandekire abaminto bacha bambwatisi, naminyokire chipara ande ake nkaimoka konagenda ngoika nyomba iga aiga, birengererio tindi korara igo nkoigwa ng'a mboira ase eng'encho. Omwana oyio one nkorengereria ng'a ase agaka akare ng'ai iga agakwete, sigekogera timaeti omwerekeo, onye wendi rimanyete ng'a akare ase akare, rori nintware oboremu. Yaani tochandegete na omogaka one, ntobwati kende kifeta toraminyokere chipara, erinde tobeke nonye na ebinto buna ebi mwaretire Nyasae abakonyire ayio ainyoire ebisio Biachire ase enka eye mwatwarire amaabera mwaikire enka eye. Bono gaki, igo ngosaba ng'a eserekari enkonye omwana one omwaka omogima aasirete, chitari kinya omotienyi osita. Bono omwana oyio nonye na ekero nachia korigereria abana bande ngochia korigia ebitabu mu atigete ororo abalimu bakagacha ekero nachiete nkaripoti bagateba tiga agache, bigachwa erinde agocha gotoka evidence tokobwatisi. Ere yaigete ngasinywa bono naki ngokora, tiga ng'ende nyoyie ebitabu, ase eng'encho bitabu mbiri gosoma aria mwana taiyo. Bono obo nonkweboria ng'a nkanyora abana bagokora amatemo, nkorera abwo abisi ng'a gaki, kanga omwana one ogenda kanga ongireti eight agenda, kanga omwana one ere takora amatemo, bono gaki, igo ngosaba ng'a inche rende teiyo mbwate, Omwana ake no neba ng'a omwana kobora notware abange, omwana oyomo kaborire nabwate ribaga riaye. Lakini omomura oyo agampima, akamanya gocha agansokia as'eng'encho taroche bana bare ekenyoro akarora ng'a Lucy nere agochiera as'omwana omomaima erinde anyare koba gakomotabori. Bono nachandekire buna nde iga, omwana one buna arwara, buna omwana one asira. Nkaimoka nkarwara, onkoirwa nyagetari ting'emanyeti. Ngaika nyagetari manga bagoteba ntokonyara, nkaigwa nkaminyokigwa nyamira egari chigari chigakombou abamura abaminto, kobaika ororo konabekerwa embeo manga, ngaika nyamira bagansugurikera nkabera egoti ororo ngacha. Yaani banyene mbari kwegesa nonya na ogotacha enka eye, ng'a tiga baiche barore ng'a oyo orure nyagetari ng'aki are. Bono oba isaransi teigo onkumeti ng'a ngekone ki eke, ntanya korora ense eye, gaki igo ngosaba ng'a ogocha kwaino kwabeire kw'engencho, ase engencho nabange barorire amaabera, nainwe yabeire mwarorire ng'a mwarorire ng'a tiga mondorere amaabera, gaki igo ngosaba Nyasaye ng'a abasesenie ase amang'ana ambereire challenges chiambereire iga iga, ntabwati nchera ende, buna igo ngosoa buna enyoni, naende nasoka buna enyoni, nyebori ng'a gaki. Rituko erimo, omwana oyo barobwo abanyene batakorora amaabera, bandigerie omwana, tobwaterane, erinde omwana atoke.
Omwana one oyong'o, oinyakoire omwana oo. Omwana aare omariba, omorisi, akorokwa omariba, Dominic omariba, omorisi. Gekogera ekero twafuatiriete, tokonya kominyoka chinsegweta, ntari korara nkoigwa ng'a mambia ing'aki yarenge enyore nonya nebesa naende eminyoke mbeke omwana oyo one gose nimonyore. Nkaminyoka nyamira, ko tokonya kominyoka iga na mokamura ominto oye omonene no are komokoma korwa magega, tokamanya goika hoteli eyemo, kumbe ekero are goeta namonyorete gakorwa endagera, akabaa endagera. Ko twaika ororo tokanyora ekebanda kiaye. Omwana ogo gakorwa endagera, Yaya, omomura oyio, Gose oyo nyakoira omwana oyo one. nyakoira omwana one, gak- gakoena nendagera abwo hoteri. Gotwaika oo tokonya korigi kobori ng'a omomura oyo gose noa ndairanete ase eng'encho nachete amatanga ake ase ni yaya. Agatotebi yaya, tanya koirana rakini ekebande noa atigete iga iga. Tokairana bono tokonya kominyoka chinchera totarairi ng'a ng'ai omwana oyo aberete. Mwana o ng'a iso omorua onyakoire omwana oo. Echirani yaito aberete buna moika abwo para iga rogoro iga. Emiaka erenge are?
Emiaka tati.
Tati? Mh.
Igo nere oruseti omwana oo nkaa. Nere oruseti buna arorokanete nere. Mh. Nabo agoteba ng'a narorokanete nere. Abaibori inki bagokwana kera mokwabori b'omomura oyo? Nanyuomete, gose nare nka efamiri yaye nera, gose igatamete? Tanyuometi, momura oyo ogamenyamenyete isiko chitaoni goeta goeta ase eng'encho ise ome aamenye isiko egeka egetambe, noo abana abwo ba ba bakinerete. Bonoo gamaete kere etaoni egento kiamoretete iga iga ekaseni yaye nere yasirete, nero yamoretete amatanga. Bono rika arenge kookora amatanga buya, akapikia omwana akagenda nere. Abaibori togochia kobaboria bakambamanya goteba ng'a intwe ntokonyara korigia oino omonto omonene ogwetenenera, tobatebi bono mokorigia omwana oyo erinde ang'iraneri inche omwana one ase eng'encho omwana one iga abwate emiaka tatini omwana omoko ore giredi seven. Ateba aye rigia omwa omwana oywo ase okomonyora omobwate. Bono nabo banduterete igo.
Gwetania abanyamira naende mwana komoigwa ande. Yaya, ntwanye komoigwa. Mwana ko report polisi. Ee, nto ripote timbaka ntobwate chiopi kera ekemo ntobwate. Ee, twa rip ekero twaigwete omwana oye ekero omwana oye achiete, tokaenda Nyakongo, tokagendaa omora ase omomura oyo, omomura oyo sobo ekwere ende yaba omonyerero. Naintwe rende ense ensi. Ikaminyoka nkaripoti abwo ekweri ende egoti yaye, nainche ngacha nkaripoti egoti yane. Buna ri- Oinya koira omwana iga arwete egodi ase ense. ya- Ya monyerero. ya monyerero.
Igo iga more omopaka, Ee, omonyerero na na sensi. na sense bwate.
Mm. Abana aba bare goika emiaka ere nkabasira? Bare goika emiaka saba. Mm. Yaani emetienyi saba. Mm. Mm.
Okoibora omwana oika emetienyi saba osira? yaani kombogoretie omosigo, igo nkobogoria omosigo riria naikire emiesi saba gwagokana. Batato abagima. Agokana batano. Batano. Eh.
Five. Mm.
Bande nakorerwa operation, bande nanyora rinde buya. Bono nachandekire buna nde iga naro nkoboria ng'a eriso eri riane erimo rende Nyasaye gankonyete, bai abanyagitari bagateba ng'a rika orasirie obogima bwao, Nyasaye ogokonyire abana abwo, tiga ango Nyasaye abarende.
Waa, pole. Oiboria abwo nabo barenge abwo momura oyio? Ee nao bare. Mh. Nonya ensimi ya momura oyio mbabwate? Bagokana ng'a simi teiyo. Mh. Mbamaeti mbabwati simi, bono bagoteba ng'a omomura oyio tabwati simi. Mh. Mh. Tobatebi intwe ntori kobwata momura oyio, bono onye motageti a- a- aiche, te motebi arinie omwana oyio egari, akore ekwo erende ache. Suguri teiyo. Mh. Iga nde mwegenete ng'a nakabegete omomura omwana oyo ase egeteme ebi akare koo, gose gamooneti, gose gakamoegete emeremo. Naro tosinyire eki nakio ebirengererio bikong'ita botuko na mobaso ng'a, ng'a ye akairete omwana one ase eng'encho timaeti omwereke omoyo are, ng'a ye akamooneti bono timanyeti kende. Bono inche nabo onde igoo, yaani ntamaeti maegena bosio ng'a inki kere.
Egekorwa buna eki kiane gokorekana seino. Yaya ninche giakorekaneire mm. Familia eyio moetaine nero gose amang'ana nare mobwate naboro?
Yaya inche toetaine nabo rende timanya korwa magega nko chinkoro chia abanto tokomanya lakini inche ntwanya ntwanya gokorerana nere gose rioma na gose kende mm.
Koreng'ana naye inki oroche kegenderete bono?
Koreng'ana nayio bono ngosenchaa endooche ng'a anene mono bono buna aba batari gotake step ende, ase eng'encho mbabwate kifeete abakorora ng'a hakuna hatua yo ende yonsi nabaimokerie, enchera ende teiyo gose timbwati kende, nabaimokerie erinde baretwe bono engang'a ababwate ng'a nobochai. Kwa mochifu w'ekeegusii na ng'aki agotebee. Omochifu nere oyio nachierete, akamanya konduta agantebi ng'a genda mpaka ase omwana oyio agotokera oiche ontebi tobwate omomura oyio. Nabo andutete igo bono inche nkabora naki naisara nse, nganye ng'a ng'ai omwana oyio akoruera ngasoa konya koripa ripoti rende goeta ebichang'ira Nabo nagotebia ayio naira natiga ase ngotiga, yanya koora orokigwa ng'a kande ake karaete gose natoke. School ki are gosoma?
Samogara.
Samogara, Samogara ng'ai ere ase nyakoroa? Ere teri are korwa iga, yaya. Igo gamorusetie gaikire nka gose gamoganyererete esukuru? Buna abana bagokwana, ekero nachiete esukuru omwalimu akarangeria omwana oyomo, akamoboria Mika ng'ai are. Akamotebia ng'a Mika nabaika esukuru iga, lakini omomura oyio oiche aiga egeita break, omorangeria omopiki bagenda nere. Ngoratare abarenge nere.
Is- ase iga iga nchera yarenge, omomura oyio nkonya koba arenge na ebiana ebiana nchera iga iga nkonya koba arenge ebiana konya koba nabarobwo obosani, Bono rende orora ng'a nomwana onka nkwarenge komokagera ng'a nakore egetendo kenga buna ekio, eeh.
Kwani kwankorokia oko abagusii bamino mbakorigereretie aria? abagusii gaki ngoteba nkonye, gaki nkonye gaki omwana one atoke. Ase engencho nere eriso nere maega na bosinche rende teiyo. Gaki ngoteba neserekari embwatisi y'esoanani ime. Ase engencho nachandekire ande ake nabo oranyore ng'a igo ndaire onyore ng'a nainche igo nkwete. Ase engencho igo nkorengereria botuko na mobaso bakambora buna na rero obua ira, mbora gaki ndibo ogocha bwaki. Narigereria ma narigereria korwa botuko mbaka. Nache konyora gaki bwaki ire, rinde ne- ne- nenyora mbogete botaraki, ase eng'encho nkorengereria ng'ai omwana are, omwana orenge gonchiera roche konyora ondusiri nonye minyoka etinga orete chiba obosie, minyoka roche orete amache, andake gose narwarire ndetere ekonini, nere orenge kusema kweri.
Chaka namarieta. Ase amarieta mere ni Munyangi Kiage, kori Nyametanda. Omwana oyo noyomomura ominto omokogoti. Inche inche omonene ase enka eye. Omwana oyo ekero aruete enka eye, amaye nomwana nesukuru are kogenda, agachia korwa esukuru ekero aseretibwe, agatenena aria nachete ng'a nti nkomoboria ng'aki gwacha, ng'a yaya naserigwe. Genda bono oebwe chibesa ogende. Naende akegwa nkarora omwana ogotiira. Kwachire ng'aki kwaeirwe chibesa ng'a yaya antebi ngo nache atome. Omwana akagenda esukuru. Ekero arenda esukuru agachia akaabera togochi goika marogoba omwana oyio takari kooroka. Nkanyora mama omwabo okorira gocha ng'a ayio omwana one agenda nkomotebi yaya ngocha aroro anyone na esukuru ake ng'a yaya naigure bachiire na omariba. Nkomotebi ng'ai bare gochi ng'a gaki omwana one ochiire gaki timorochi. Nkorwa oo ngomotebia, Yaya, tiga tobwati ingo tokore ki tore gose nko ntomonyore. Bono togachia kobwatia amaene omwana oyio akabora, bogaki mambia, tokaimoka tokagenda baka bong'ina koro tokorigia. Togotebiwa ng'a epigipigi nere yarinetie abana abwo iga iga para, bakaminyoka bakagenda enchera ya Nyakongo. Tokabwatia baka Nyakongo ase oboo basubati abang'ina moke. Togoika ororo omosubati naro orenge korokwa Meri, are omotureti bw'enka eyio. Akarua ororo agatotebia ng'a amaene, tokaenda baka ororo agateba abamaene na abana abwo mbachete iga iga ewiki eria. Ekero. Igo, igo omomura oyio na omwana oyio mbarorekanete bare amo. Mbarorokanete.
Okay.
Mbarorokanete ewiki eyio, bono akamanya gocha naende gocha komoira buya. Bono bakagenda bakabaa ng'a baraire amatanga getarenge nyabiyote aria, omong'ina oyio ekare bagenda bakora omong'ina okomoboria, ing'aki ore nomwana bw'esukuru? Ng'a yaye twachete amatanga, ng'a omwana oyo, ee, ng'a ng'ina eya yakare kericho, bono are ase baba omwabo, bono rende togacha nere nabo tore iga iga taramoira sukuru, basi rende akabwata tokaa akamoseria, bagacha nario bachiete bagatoka bong'ina koro, ekero batoka bong'ina koro bagachi bakoyibo bagaa ai ripoti egacha bakoyibokorwa oo bagacha bagaika aa. Bono omwana ribararete amatuko atato. ng'e omwana oyo ase amenyete omochi bw'omonto abwo ase amatanga abwo kaseni yaye, agacha agatiira gochimwa abo, ng'ina moke oyio tarenge ororo. Bono ekero atarenge ororo bono ng'ina moke ngochia arenge gocha rituko riarenge ria Jumaine, agachicha. Kagocha, omwana oria akabwatana riasirete, akanyora omwana oyo onye akaenda mpaka esukuru, akarusia omwana oyo ororo, bakarwao bakagenda. Bono nari naende tokobona ng'aki omwana oyo achiete. Bono nari tobwateti omwabo Mose Omong'ina oria agatanchera negwiki eria namoroche bono rende ng'ayio akare, inche nomogambi tinkonyara koegerera kobeka mwana aaga ee omwana ominto nakwete. Bono ekero akwete abana abacha gocha akagotara iga buna esiorori goeta ng'ayio bonsi babagaakare. Omwana oyo okorire ebibarua goeta goeta goeta. Kera ase yamanyete Mombasa, Kesumu, kwapi, togateba bono rende ng'aki, tiga toake chisimi, toebwe esimi totebiwe rende ng'ai omwana oyo aberete. Bono rende abaibori nyene bagatema goaka chisimi, omwana oyo akabora. Bono rende motagototebi nonye ne twaye nonye ne ebicha yaye egere abekwe bagatamba bana korora, esimi rende ya eye nabwate motagoteba enamba bagateba tabwati simi. Bono inde togakira igo togachaka goetanana, togairana gocha, abana bakaenda polisi, bakorwa polisi bakagenda omoraa, mbaripotetie at least, eri riraba riagoete maata omogambi chapeti, omwana oyo ominto namogwerete okomotebia, Hekalu ore ndagakora ki? Agateema, agateeba, Chaaka ng'a oche oiche obisi yane. Bakagenda o nyakongo. Nao bachiete bakeeresa, bagateeba, Rende omwana oyio tiga ng'a atoke buna ekonyarekana. Omwana oyio tana gotoka, twarigirie, yasinyire, mpaka twebire bono tokona ko togochi gotaboka iga, twabora ng'aki totagochi gosoka tonyore ng'a omwana oyo oorokire, Bono omwana oyo ntwana komorora, bono ochia korigereria nonye na ebinto ase omanyete oroche na omwana ore CBC nari bono iga na eite abwenerete kobera. Abana abande bakorire amatemo tari ko ere bono taiyo. Bono tosemie ng'aki bono omwana oyo agoru korwa amaa goka aito, amaye na omosubati oyo abwate obokong'u, okonyora abana baye na emechando, bono Nyasaye akamosesenia na abana babere, momura na enyaroka. Oroche omochokoro nere oyo, bono omoiseke oyo agacha komoa omochokoro nere bamenyete nere. Akanyaru ka akatwarwa ere Akanyaru Galastia. ka aka karenge iga.
Okay.
Nere bamenyete nere nere okomoira nyomba omogaka oye are iga aase akoenda botuko ocha maambia. Kanga rende ng'a okomoira nyomba omwana oye nere ore komoira nyomba. Bono ebi tosinyete goika rero tokona kobora to- tochia gotaboka rinde otate abana aba moyo bagakare, ng'a iye akairete omwana oyo, na eliminati akairete omwana oyo, ng'a iye akairete omwana oyo, ngasi nonye na egasi, buna ame ang'ana agaeta goeta goeta ng'aki kanga tari kororokana. Bono gaki naki tokumete tokobora ng'a gaki eserekari gaki genderera tokonye gaki gose omwana oyo natoke, gose emambia eyemo mboki tonyore ng'a omwana oyo osiokire, gaki togosaba gaki ase amaya mwakorire mogendererete gotorwanereria tiga Nyasaye abaseseni, gaki kara atoke Nyasaye abairanerie gaki eh. Bono bono nabo tosinyire igo, bono twaa etokumetie. Bono abanyene abwo mbari gositoka aro, togochi kobora ebagapi imete omochie oo ng'aki ogaka are, mbari gositoka nabo abapoete bagoteba ng'a bono onye omwana oria na omonto omonene na emeremo agaka are. Bono na emeremo omwana oyoito omoke oiretwe, ng'aki bono togokora? Ng'a bono nere orarore kae ase akoba akoba bagosokera korwa, bono rende ekero tosinyete. Bono topoete otosinyire ng'a ganga bono nkoira bare nonye kende bateba ng'aki goko na korigia, tiga torue tokoe nonye siringi amisini, tari ranga aye buna oko na gotara. Mbari gosoka nonye siri nonye ne chiamisini mbari korwa goaka nabo abakirete tu tosinyire ng'a mbirengero riki babwate. Bono igo gaki tobwate esitokonya gaki. Chiase amarieta nkoruku Samuel Kiarie oyo Nyang'au, oyo Lucy na oyo omoka momura ominto ore kare aa. Tata na tata omwabo nabamo. Bono omomura oyo ominto nere omokogoti, oyio ore omogaka bwa oyo ominto oyo orusia. Bono nabo omwana oyio atusirerete engencho eye buna aresire, bono korwa abwo twatemire goeta. naba ase kera ase ase togoeta ng'a taba tokonyara koboria omwana nare ore iga na iga na iga gose onyare kororekana ande aa twakaanigwe ng'a omwana oyio tanya gokora ki, tanya kororekana. Bono egento gete tosinyerete iga nkeiyo, nigo tosinyire ng'a ng'ai omwana oyo bachiete, egekorera nonye noyio bachiete koo, tanya koirana ase obogongo. Bono tosinywe ng'a ase bachiete ng'ai, naende bono ntikonya konyora nonya ripoti ende abanto bagoteba ng'a abana gete barorekanire ase gete, tomanye ng'a abana abwo moyo bare gose bakwete. Bono eki naki getosinyete giatoeire emechando iga nka tochia koumerana tochia kogamba, bono etosinyire eki togokora. Buna tore iga oyo ominto buna ore ochaka korera iga naende emechando eyio nabo anyorire gocha gocha twachire gotemba, twachire komorerera bono ntobwati kobua. Bono tonyora ng'a nabo nere abwate emechando eye buna abatebirie are konyora abana gocha gocha nabo tokomomia oki nyagetari abwo, yaba igo buna ekoba iga. Omwana akonyora twamoreta twamoenia abwo. Nabo anyorire obokumu gocha gocha naende bono buna achete konyora omwana oyo rende tiga omwana oyo rero abere iga tokarora buna are ogocha tore buya, omwana oyo buna agakonya kominyoka esukuru aa nabo togogete, tonya goteba yaya bono oyo ominto orusia rema nabo ense ere iga ekogera kera omonto buna otongire Nyasaye nere omanye omanyete aya onsi agokorekana naba tokoyamanya ng'a ng'aki Nyasaye bono togotigena. Bono nabo tomenyete buya. Goikera buna bono omwana oyo bachete gosoka na omwana oyo bakagenda korwa abwo nabo tochande kithao amo chibirengererio twachire goeta kira ase ase tokogenda togoika tore abwo bana kororekana pi. Bono narai tosinyire aba abanyene nabo togochi kobaboria buna inche nachiete gokwana na iso oyio, nkaigwa ogoteba ng'a gaki naiche tari ng'a goseka tore. Mwana oyo tantebetie ng'a nkogenda bare nomwana oyo, naende bono ase bachiete aro tokoreti ki timanyeti, nonya baimogete nonya noyo ominto buna akonyara korera gose ng'a etokireti etokireti otatiga bono tosinyire ng'a ng'aki tokobwatia gochia. Barabwo bagateba bono rende gose nabo tosinyire egekweri emechando eywo buna oroche yatonyorire noria ominto noroche buna achandegete, omonto nabo ogosinyire buna okorara. ebirengererio nabo bimwaetete, bono nabo korwa abwo abaminto totegererete, tosinyire eki togokora, bono twasinyire komanya ng'a omwana oyo ase akare moyo are, ng'aki bakwete bono tobwati kobua gaki abaminto. Omochando oyo nakaigure ng'a ekero omonto abeire buna abeire igo, omwana iga akairirwe nchera. Ogotakerwa.
Ogote gose ng'a gose nogotakerwa. Ogotakerwa eh, eye nekeene. Auuuii bono oyo, oyo oyo tobwate nabo ekero ng'a twamotakerete, bono ekero atakeire oo bono nere nabo toroche ng'a nere entabo ere igaa, konya twaremire ng'a nere ogo. okogororokia omochie igaa, bono okogenda oko nakwo gwatosinyire egekoo ero onye ritumo maete ase are, naaye tobwati mang'ana ande, bono etosinyire igaa. Mwana koumera na abagaka ba ekenyoro aa, moboranie ng'a eng'ana eye ng'aki togokora, Abagaka yaani nabwo a- totebe etureti ya abagaka rende. abagaka nabwo aba, twaraumerire twachire gotata amang'ana, twasinyirwa. Ee gekogera onde tari omanyete ase omwana obachiete ee.
Ase tore inche ana koera totarigetie abanto bonsi bare bare involved erinde erio toteme gotegerera korwa ase bare ng'aki omogani ore twatierire ebitira ebitambe mpaka nyabworo obe emanga igoro actually emanga eye y'amagena aya aroro Twachire sobo omwana oyio, omomura oyio mwaigwa orwete na omwana oyio ekenyora. Eyio 13 years na oyo bw'emiaka 27 30. Aa noo omwabo twaikire, etwanyorire tata omwabo noo araa, toteme korategerera tomanye ng'a korwa ase omonwa obo, inki kegendererete, maybe nabaro batemire kobwatia gose akamura ako nabo, omanyete abamura mbare basinyete ebinyoro, mpaka ab- bagoteeba ng'a asiyefunzwa na mama yake anafunzwa na ulimwengu. Bana mbare maybe oranyore ite basinyete gose ng'aki kare bono nere oratuerese atuerese ng'a ng'aki ochaka namarieta alafu ototebi igoro yomogano oyo omomura oyo osirete na omwana korwa ekenyoro. Riita riane nkorokwa Maurice Nyabwari, enkena ere eye. Omwana bw'omong'ina oyo nasirete korwa ase ekenyoro eke. Korwa ase ekenyoro eke bagasira na omwana oyio barenge obosani nere. Omwana oyo nkonya gokanigwa arenge ng'a aye omwana oyo nomoke tagotara nere. Igo konya baramanyanire yaani ase obosani buna bw'ekenyoro. Ee ase okomanyana bachete omwana oyo iga orabeire. Okogoika mwana ako gasinyete esitari gete nonya esukuru ngachiete buya, tware gotema goka onchi genda esukuru, tonyora ng'a nkai bono tokanyora ng'a tatageti tomobwati engencho eyio igo ng'a agende esukuru. Bono agasoa naende tabwa tarabwata kebande, egima egotoka ng'a toigwe iga akare Mombasa, toigwe iga akare Ase naro aiga ase Turkwell, toigwa abwo kare inamenyete line ya Kisumu. Ekero nang'ana narenge ororo, mara toigwa gwakare Eldoret, mara toigwa Kisumu. Bono ntwatemete kobwatia omwana oyio, ng'a ng'ayio agende na omwana bwa esukuru orenge of course. Togatema kobwatia. Esukuru gatigerete enchera.
Esukuru gatigerete enchera. Okay. Togateema komobwatia ase abairi, tabwati simi, tabwati kebande. Bono tomanya gosinywa ng'a bono omwana oyo ngai bono tochi tomobwatie gochia togateema korigia ase abairi, taiyo. Oyio nomwana obwate connection chiabasani baye. Ko nako obosani bori rende bwaye akorosia amenyere. Obomanene twatemire komobwatia mpaka nonye intwe tosinyire ng'a inki togokora. Tabwati kebande, onye endi abwate ekebande anga nabo to- omwana naro omwabo ore omosigari, togateba ng'a otagotobwateria omwana oyo omoturaki, Oigwe gose natoke ande, egere atoiranerie omwana oye airanerie omonyene omwana aende sukuru, atebe ng'a bono onye atabwati ekebande ng'ai toramonyore. Omanyete korwa buna akarwete aa, chinsa chinde omong'ina oyo, iga arakage ng'a chinsa chire ntoiye komobwatisia ase ebirenge ebiaye, naintwe nabaibori buna ere. Nabo tokorete omoke sana ase okomobwatisia, lakini omwana oyo ntoika komonyora omo actually ntotemete komorigia sana, na intwe ntokireti otatiga twaetire ase abairi bonsi baria tokagereti, na abasani baye baria baria totebe baria aroseti, intwe ntomanyeti ng'a ng'a ibare, naende ng'a abasani baye mbarabwo. Mpaka bono aa tosinyete. Ee.
Onagotoka ase amagoso anga buna aya korwa magega? Ee. Oreterwe riboti? Umm, omwana oyio nkorenge eria, ekero buna acha aa bono, achete roche akonya goeta, na intwe nabo okonyora chinsa chinde agocha otoakera. Ekero agotoakera, tomoboria ngaki ore, tari gototebi. Rimo, korwa buna bagasirete na omwana oyio, Inki morio gatoakerete? Tokamobooria, Inka yiare? Inka yiore? Akarua agateba, Tatotebeti. Akana Jesi, akana Jesi ime. Ee, togataka kobwatia omonto oyio ng'a ase aagete korua, tokaigwa ng'a ing'a asabete enamba. Omonto oyio akamokonya efrendi eye yaye buna oche buna orabe o. Tatosebetie aro ng'a ayio aberete. Ekero twamanya inche bweka na, ngateema komoboria ng'a bono buna ore iga, ng'ayio ore. Irani omwana o bande achake kogenda esukuru. Ekero aigwete akabotoresia, akabotoresia. Ako nakamwana gatosinyete kwanza, omwana oyio. iga amenyete iga amenyete mwa aba- abaminto bare maata. Nabo are gokanigwa kabisa ng'a tabase gochoo bakore obosani na omwana oyio, bono akamura agwo kane nkare ngancheti, bono rende tokaboorwa bono omanyete omonto oikire emiaka ekabira eria bono intwe nabo twateemete gokana, bono tokanyora osirire na omwana oyio, na omong'ina one nere oteemire korigia omwana oyio. Mpaka bono bokaru na buna ere iga ya ase twaikire bono intwe gose osinyire ng'a ng'ai toigochakera. Onye endi abwate ekebande, nini abwate esimi, komotrack ere rahisi. Bicha yaye nere ande erarigererigwe abanto batebe ng'a ntomoroche asegete. Mbicha yaye, indoche ng'a teiyo. Teiyo, teiyo, ee. Angeki nonye intwe twamonyorire, ere naonchokana buna agoonchokana, akore ebiya aye lakini omwana oyio akore gento ki? Amotige. Yeah. Ee, abwo nabo bono naintwe tosinyire, eki togokwana na eki togoteba. Iko yaani negento giakorekire atana koigwekana nakero kio Eeh. aande buna atarire iga buna mwamenyire iga. Eeh. Mm. Abe ase oboibi borobwo buna oaetire iga, Mm. tana kobwatwa buna oibire. Mm. Eh, iga goeta tu oanya goeta iga omare oigwe are Nyamira, mare oigwe are ase gete. Bono yaani hata tunashindwa bire tuongee. Eh. Eh.
Mbuya mono. Eh. Asante omoaka. Eh, asante. Tumeshukuru. Eh. Togosaba ng'a atoke. Eh, natoke.
Eh, bana. Nonye no, nonye no omogaka oyo mwabo ekero tokoraumerana, Mm. tomotebi ng'a yaya ntwanya komoigwa, Mm. rakini nere a- twaye naro na omoyo ong'aki, atapatikana. Okay.
Mwancha omorigereria, ntogenderete kobwatia eng'ana eye iga, riria twachaka, tata omwabo akamura ako gasirete tarenge aroro, iga aminyoke emeremo, Lakini ominyokire mpaka otoikereire. Nataka amoe ribaga achake namarieta, atwerese ng'a ng'aki amang'ana aya are, aande nabo oranyore kabwate mang'ana ande ayio omong'ina atatotebia. Ng'aki okoruga tata? Inche ase amarieta Davis Mugari Maina, goika buna abaminto baikire aiga, omwana noyo one oborete korwa omwaka oria oeta, omotienyi osita. chitari chiarenge inye. Korwa twatemire korigia, twatemire korigia chingongo chionsi, ntoraikera goika bono iga buna bachiete noyo omoirete. Oyo omoirete ere na omonene orenge ekiasi, omonto obwate emiaka ishirini na saba goika sarasini. Na oyio na oyio airete na omwana bwa esukuru bwa ekerasi gia saba, emiaka ikomi na etata abwate. Goika bono iga, nigo tochandegete ebirengererio, twaonchokanania mpaka twaberwa buna chibarimo bono totantaine. Nabo baminto buna bachire iga, naende twarorire ng'a mbuya gaki batobwatia ase ase okobarigi, gose mbamoikere gaki. Bono nabo tochandegete. Kuhusu omwana nere bweka twabwate, nere eri nere twasemeretie togosomi, nere omosokwa nere achie ko- korosia egesaku kiaito, bono iga igo too nchandegete ntomanyeti ase too ase ngosoera goika bono iga, entantaine. Na omong'ina one twabwateranire. Riria korwa erio oroche omwaka bono ochi koera goika bono twaikire omwaka oyonde, ntobwati ripoti ende yonsi ase baberete ng'a ng'a ng'araria. Nara aywo gaki, bono igo togosimeka gokwana ase eng'encho igo to igo obororo obo bore bwaikire emetwe yaito. Nabo tonya goeta igo toronge bono buna abanto ba bare chibarimo. as'eng'encho moigwete omwana oye aroiyo bweka, ee noro oyio omogano korwa buna arwete arene.
mbuya mono aba- ababisa baito ase ogototarera iga iga, ase ekenyoro eke, iga nyametanda, inche ase amareeta a Leonard Asiago, na omorisende osamugara SDA church, igo rende buna oyo ominto atebire oyo oyo obamwabo. igo inche ndendete ching'ondi echi na omoshiriki one are igo rende na abashiriki bane barabwo nabo ara. Igo rende ekero instance eye yabete toyeansa kofuatiria ntwabwatiriete amasabo buna korenta tore iga iga igo nabo tokona komoika komo encourage nonya na eserekari yaito rende embuya ere ase ogokora onye arakore obotuki iga ase okoira buna atebe amang'ana ase area mbuya. Naire amang'ana ororo igo ntoche ng'a nainwe buna mwachire iga mbuya mono ase ogotokonya, igo we hope kende enkeiyo kere asinye Omonene oito, bagoteba ng'a korwa ase Luke eyemo 37, There is nothing impossible to our God, kama ame atatenda, ame anasema atatenda, atatenda. Igo rende mbuya mono, ee, omwana oyo nabo onye are koba kagosira ase engaki entambe, he is almost a year, igo. Buna ng'ina ateba obere kagochandeka ase engaki entambe gose parents babere bakona kumori rigana ba they have used batumire resources chiabo na mpaka bono bare gokora ng'a bagoyire naende bono rende mbuya mono ase ogocha. Igo rende batemire gotara buna bateba ase omoiri ase akororokana barachire ororo igo toroche ng'a mwana oyo taratoka. Naki ende. Buna bateba igo, korende nonya nabarende moigwe ng'a mama omwana oyo oirete oyo, oyoirete omwana bwenka iga iga, oyo oyio omorentete iga are mama gwa kambo. Igo rende nere buna tokorora nere arifuatiria
oyio bagochia SDA omong'ina oyio, oyio akoenda SDA yes.
Eeh. Nabo bakogenda memba. nabarisia, aye nyarebe, na nyarebe enchungu iga, eng'ana eye inwe nabanto abamo b'ekanisa, ng'aki bono mokoirana iga motakoenda moikaranse mokonyane ebirengererio Ee, biane? ntwarakwanire nomong'ina oyo oyio omama bwa Kambo, bweng'ina oyio omwana oyia oiretwe omwana oyo iga, ntwarakwantere nonye nere nabaigwete bobe gotatiga rende bono ebiakong'ire. Bono rende torifuateria. Amasabo a chiraa nonye ne chiforamu agho tokoenda ase chimiting'i chi'ekanisa, we do remember omwana oyio ase amasabo Nyasaye akore ogwancha kwaye one time, one day bagochia kobua ekaba nonye nonya are. Igo rende ntori korosa, ntori korosa nabo tokona koboria Nyasaye oito bagoteba ng'a msaada wangu utatoka wapi? Utatoka chuo. Nabo tokona komoa encourage ng'a bono aye tiga tobeke amang'osa gwase amo mbaiga one pa Yeso, kuna uponyaji, kuna usalama, kuna kila jambo. Igoro rinde nainche nare goteba ng'a ntokireti iga, ngona komoini kare iyetware nabo togocha twana komoini kare, ekero nomaete ama amatuko aya abeire, pressure nero egotira igoro esukari nero ebinto binga buna igo. We do come buna ateba ngona komo komo komo komo encourage tore na koma na komo support rende ase tokonyara. Bono rende nabo nare goteba ng'a tiga kende nkeiyo kera ase nyenseiyo, nainwe mbuya mono ase ogocha ase ogokora goteba ng'a Tiga totigere Nyasae, buna ase Luka ikomi na tano eria egochakera ikomi na mocha egoteba ng'a the prodigal son, omwana oria omosiru ekero ise akomoa amaaria aye achiete agateba ng'a amaaria ane nachiete finally nachiete akairana. Of a sudden he came he came ekero bachete gwarifanya sherehe naende ise tachieti komoanga. Igo goika ogopurituka erimo buna Koba buna oyo are ase Nyasae, koba kwa Nyasae, naintwe buna komosaberania, nainwe buna mwache iga, namang'ana aya agende bless into we hope that ng'a omwana o one time Nyasae nakore ogwancha kwaye egere airane abaibori babe comfortable. Otherwise I wish you the best. Thank you so much. Yeah. Mwache omorigereria nonde bado ekenyoro kia nyabworoba. Mwategereire emegano buna yarurwa iga kera omonto buna akwanire. Lakini kaka etabi nere nanyorire ere gusii, timanyeti gose chinsemo chinde nabo ekare, abagusii momenyete isiko nabo moratue ere ase moto teinki kegendererete. Yaani omwana omwana o grade seven nabo agosira korwa omochie ogenda piga omonto omoirete nabo amanyire baka amarieta lakini. business goes normal as usual lakini ng'a ebiasara biagenderera buna botambe, abagambi noo bare, aba sub chief, abatureti ba ekenyoro, na aba chief noo bare, chiripoti chiaikire obisi yabo, lakini. omwana o grade seven taiyo omochie ase amanyire tari. Naende abana abamura omaete isiko aa mbore nomaete enchera bakorigigwa. Yaani inwe mwarwa nyomba, mwaragera, mwaboka mambia, mwairana, a whole chief, a whole sub chief, aye kwarwa bwogo mambia, kwagenda emeremo, omwana gasirete within your area, omwana bw'esukuru otamanyiri ase aberete. Yaani nonye nesukuru eye omwana oyo agosoma, mbana goteba ning'a yaya soka namatoisi kabwo totare ekenyoro toborane ng'aki, omwana oito tware gosoma nere ekerasi ng'ai achiete. Mwarora omwana narotwe omwariki ase primary isiko aria, abanafunsi bagasoka amaandamano bakoboria eserekari ng'aki, ng'aki egari egotwoma omwana gesona giaito. Lakini bono. Abanto banya bworoba, inwe nabo mokirete igo, monto tana gokwana, mwana kobori kende, yaani nonye na okobeka ebarasa, totebe ng'aki rende bono rende, jumamosi, tiga tobeere ebarasa ase egetema egari egetinke roro toborane ng'aki omwana oyo ng'ai akare. Yaani ase nachiire gusii aange, igo nkoigwa ng'aki, kaka, abagaambi bara, otokobatebia egento, mbari koigwa abakirete yaani ng'a nabo ense ekirete igo, business as usual, a very young boy, omwana omomaima bagoteba ase efamiri, osira igo genda, abanto bakirete tu, bono omonto okona korera ng'ina, nere okona koboka mambia, oboka saa sita chia botuko, oboka saa nane, okona kobori Nyasae ng'ai omwana agachiete, rakini ekenyoro kerokia mokirete mo mo mokanyegete nyabworobe eye ng'aki bono moiboretwe gaki, aa, omanyete onye nabo agosira. Obo obokebago nabo bogochaka ng'ora aiga, omonto oyomo akoiberwa mwakira, oyokabere oiberwe mwakira, motakwaneti bono mwacha mwaiburwa ekenyoro mwensi. Omwana osirire oyomo korwa aa, mwakirire eh, morarigia mokirete morarangerani, moborani ng'aki inchuo ango, inchuo nyarebe inchuo, nyarebe inchuo, nyarebe inchuo, wacha tuketi hapa tuongee, buna ekenyoro, omwana ng'ai achiete. Yaani, motebe ng'aki momura oyo ee, otosinyire, tari kobwateka, lakini rende, abwo ase akoigwekana buna amang'ana abekire ng'a naibete omwanaku bw'ekenyoro, akororekana nonye na oboiri, momobwate momosibe chingori momoikaransie ng'aki yaya konye nkorigigwa ore, be ikaransa ango aiga moake chisemigo chia ng'aki yaya omoaka, omwana oria nachete agacha iga amatanga, oyio konye mokorigia, noo aratwe abekire chingori inchungo momorore. Tominyoke tomobori ng'aki ombogo omwana kwarusetie ekenyoro kai kwairete, igo nari togokonyana. Rakini buna ogokira rero, mambi na oyo okoibwa, ee mambi oyonde nkoibwa are, aro mokore ng'aki rirorio, oyo ochiire either ngocha are gose tacha, mambi oyonde nere nkoibwa are. Igo bono nabo motagete momanyere obogima bonga buna obwo. Abachief b'eria ya nyabworo aba, na aba sub chief, you have a case to answer. yaani omonto omonto oitwa botuko eh botuko, omonto oitwa botuko ogenda orutwa egotini botuko pi egesunte, ekero bwakire twaborani ng'aki oyo bono ng'o ochiete akamoita, abariki twarika amang'ana twateba omonto nachiete agaitwa. After one week one month abamoitete eserekari yabamanya ng'aki yakorire yabamanya nebwate enchera ekomanya. Lakini bono omonto ore moyo omwana ere osira eh. mwakira, monto ore moyo ogotara, mwakira, motageti komanya ase are, ee abasikari nabo mokirete igo, motageti kobwati, yaani onye omonto okwete ogunda pi mpaka amauga asira, eh, oku pi omonto amaga aria, lakini riuge erimo riabo korigwa, abanto bagenda bateba ng'a oyo, iga akorokwa, kemoni, omete, korwa kenyorogete, naki bakora bamanya, eserekari nebwate enchera ekomanya, Lakini omwana ere osira ore moyo ogotaara eh, mwakire amo ogokwana. Kenya eye ntobwate omochando omonene, marieta arenge ore korwa Jasika agasungura, Nyasaye oyo.